Essalamu Aleýkum hormatly ildeşler! Şu gün iki müň ýigrimi altynjy ýylyň dokuzynjy ýanwary hepdäniň anna güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik oppozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly ildeşler ine biz düýn ýygnak geçirdik DWT Halk Hereketiniň wekilleri bilen, bir topar aktiwistler bilen maslahatlaşdyk, Türkmenistanyň içinde, daşynda bir topar, ýagny, adamlar bilen maslahatlaşdyk we siziň kommentariýalaryňyzy okadyk we bir netijä geldik. Türkmen halky Trampa ýüzlenmeli. Näme üçin Trampa ýüzlenmeli? Näme bize Tramp kömek eder? Men şu zatlary şu gepleşigimde düşündirip geçerin, ýöne, entek düşündirip başlamakam men size ýüzleniş haty okap berýän. Ine ýüzleniş haty nämeden ybarat? Üns beriň. Şul prosedura nähili bolmaly? Biz ine ýüzleniş hatyny size okap bereris. Türkmen dilinde we rus dilinde. Iňlis diliniň wersiýasyny şu wideonyň aşagynda pdf-de goýarys. Bu diýmek näme? Şul wideoň aşagynda biz dokument goýanymyzda ýa-da DWT Telegramdaky çat DWT aktiwist çadyna baryp şo ýerde alyp bilersiňiz. Ýagny skaçat edip bilersiňiz. Şo ýüzlenişi siz skaçat edýäňiz, ýagny peçat edýäňiz kompýuterde ýa-da printerde peçat edip şony gol çekip ýöne iberäýmeli. Nirä ibermeli haýsy adreslara biz size bereris aýratyn bereris. Indiki bilşimde ertir biz size düşündireris we bereris. Men ýörite wideo rolik ederin şu barada şo ýerde hemme zat ýaňky düşnükli bolar. Ýöne şu gün biz şoň manysyny düşündirip başlajak bolýar. Hatyň mazmuny we näme üçin şu haty ýazmaly ine şoňky güne biz size düşündirjek. Şoň üçin hormatly ildeşler Geliň gepleşigimize başlaly. Birinji bilen siz bilýäňiz ine Wenesuelada Tramp ençeme gezek duýduryş berip, ençeme gezek şol Wenesueladan gelýän narkotiklary Amerika saklajak bolup ençeme gezek ýaňky hödürledi. Her hili wariantlary Nikolas Madura. we onuň hökümetine. Gynansaňam, oň üsti Trampyň üstünden güldi, soňky wagtlar Tramp ýaly tans edip, gel olar ýaly erkek bolsaň, gel ine meni akytda gygyryp-gygyryp çykyşlar etdi. Spesnaz geldi, iki ýarym sagatda tutup alyp gitdiler. Häzir Nýu-Ýorkda, ýagny biziň çykyşlarymyza seretseňiz, Nýu-Ýorkda şony subut edýärler. Ýigrimi bäş sany ýaňky jeza işlerini kesgitlediler. Biz size aýdyp geçdik ony ors dilinde, türkmen dilinde. Siz biziň kanallarymyzda gördüňiz şony. Indi ol adam jenaýata çekiler. Amerikanyň sudy bilen. Amerika siziň bilşiňiz ýaly öz syýasatyny indi güýçli ýöredip başlady. Sebäbi demokratiýa häzir bütin dünýäde diktatorlar üstünden gülüp, üns bermän, etjegini edip, bolýa bolýa zat diýip gezip ýördüler. Indi Trampyň täzeçe alyp barýan strategiýasy bilen diktatorlar gorkup başlady. Üns beriň Wenesuela, üns beriň iň zalym hökümetler Wenesuela, Eýran, Rossiýa. Häzir şolara garşy hereketler başlady. Trampyň ýüze çykyşy, Trampyň geleni ýöne ýerden däl. Tramp birinji bilen şu gün gelenok, Tramp birinji bilen Respublikan partiýanyň içinde hemmeleri utdy. Hemme zatlary tekizledi. Bir topar uruşda bolan gahrymanlar şu Respublikan partiýada bolanlaram ýykdy. Ýykdy diýýänim ýeňdi syýasy tarapdan. Şolar düşündirdi. Biz ýöne gürläp-gürläp etsek, ýaňky hemmeler hezil edýär. Bizde migrasiýa doly, Amerikada narkotikden doly, hiç zat ýöränok, mekdepde okadýan zatlarymyz ýaňky adamlaryň eýýäm beýnisini üýtgedýär, erbet tarapa, siz dine üns bereňzok zat diýip, garaz bir topar zatlary çykyş etdi-de, populist, populist diýip bolýar, ýaňky men şuny etjek diýip aýtdy, ýöne indi ýerine ýetirip başlady. Amerikada görýän bolsaňyz, migrasiýa nähili göreşýär, halk bilen ýa migrantlar bilen. Sebäbi halk oňa ses berende şoň boýun aldy-da. Olam edýär şony. Indi ünsüň daşky syýasaty beýleki döwletlere çozup başlady. Men tax saldyrýan, Amerika sizi naharlaýar, Amerika pul berýär. Ine, mysal üçin Fransiýa aýdýan zady, biz ýigrimi esse köp tölýäs nalogy sizden, Siz bizden ýigrimi esse az ýük ýetişirýäň, şonuň üçin men ýigrimi esse galdyrjak takslary Fransiýa. Ine Fransiýa bilen Amerikanyň arasynda ykdysady bürüşilik dur. Ine şol ýaly beýleki döwletler hem şeýle, Hytaý bilen, oň bilen, muň bilen, raz bul adam hiç hili prosedura, hiç hili demokratik prinsiplere seretmän, muň maksady Amerika beýleki döwletleri naharlamaly däl, Amerika güýçli döwlet, Amerika ýagny öz ykdysadyýetini birinji bilen düzetmeli, öz halkyna hyzmat etmeli ýaňky strategiýa öýde. Erbet däl, gaty gowy. Ýöne ine biz Wenesuela meselesinde muny her hili ekspertler diýip biler, aý nebit üçin geldi, oň üçin geldi. Ynanyň şuňkuny Eger seretseňiz, Forbes-da, Forbes-da zatda seretseňiz, nebit millionerler, milliarderler, millionerler azdyr. Başga tehnologiýa millionerler, Google diýdi, seniň top ýigrimi bäşi Amerikada, nebitçiler däldir. Şonuň üçin nebit üçin ylgap ýörmek olar ýaly däl. Uly zatratlar etmeli, uly nemeler etmeli, ýaňky dolgosroçnyý inwestisiýalar etmek zat kyn mesele. Häzir bar tehnologiýa, fan tehnologiýasy, nanotehnologiýa we täze çykan ýaňky IA, iskusniý intellekt tehnologiýasy we şul iskusniý intellekti ulanyp, hemme ugurlary, ýaňky ykdysady we hojalyk ugurlary güýçlenip ulaltmakda tehnologiýanyň esasy bilen ýa-da iskusny intellekte geçmek. Ine ol howwa. Şonuň üçin men ine şu gün Muhammet aga bilen gürleşdim. Biz her gün syýasy gepleşikler geçirýäs ikimiz. Ine şu gün men Muhammet aga aýtdym, Trampa nebit näme gerek? Bir günde çykyş etdi, kriptowalýuta gerek däl, ine Amerika öz walýutasyny berkitmeli diýdi, kriptowalýuta gaçdy. Onuň kompaniýalary ogul satyn aldy kriptowalýutany. Ertirem çykyp kriptowalýuta gerek, olam geljegi, ýagny dünýäň geljegi, durmuşyň geljegi, ykdysadyýetiň geljegi zat diýip gürläp başlady, kriptowalýuta galdy, şu oturan ýerinde otuz milliard gaýrany. Nämä gerek muny nebit alyp, zat edip, kösenip, öňki segseninji ýyllaryň strategiýasyny goýmaly indi. Öňki asyrda nebitçiler gowy baýýardy. Nebitçiligiň ýaňky onuň ykdysady täsiri ýokarydy. Häzirki günde üns berseňiz, benzinam, nebidem ýaňky çalşyp bolýar. Ýerine başga başgaça elektroenergiýany tapyp bolýar. Üns beriň, Ýewropada benziniň, dizeliň ýaňky Konsomasion diýilýär-de, ýagky ulanylyşlary peselýär. Munuň bilen elektrige çykyp otyr hemme zat. Gibrid elektrik. Indi häzir benzin, dizel sürmäni ine köp şäherlerde gadagan edip başladylar. Benzin sürýän maşyn, dizel sürýän maşynlar şähere girmek gadagan. Ýagty kategoriýa A bolmaly, A-bir bolmaly, Ýewro şest bolmaly. Indi gyzyp başladylar. Indi biz benzinden dizelden gidýäs. Onsoň o benzin dizeller esasy Ýewropa bilen Amerika sürýär. A nätsin ol benzin nebit öndürýänler näme etmeli? Dizel bilen benzin bilen. Ýa onça möçberde ýagty bular çykarýarlar. Şonuň üçin bu zatlar ýazyn gürrüň. Öňki syýasatçylaryň öten ýylky, öten asyrdaky gürrüňleri şu gün Biz trend bilen ýöremeli, şu gün biz şu durmuşyň, şu nemäň ösüşi bilen ýöremeli. Şonuň üçin şu durmuşyň, şu ýagty ösüşiň ýoly bilen men size öňem aýdyp gelýän ýüz müňe golaý wariantlar bar, nähili ataly-ogly şu ýerden goparyp aýyrmak we jenaýata çekmek. Wariantlaryň ine biri iň ýönekeý, öýden çykman, oturan ýeriňde çaý içip, şuny aýryp bolýar. Ine şu wariantlaryň biri şu haty. Birinji hatyň mazmunyny diňläli, men okap bereýin, onsoň biz men näme biz nämä ýüzlenmeli, ýagny Trampa ýüzmeli diýip, men ýüzlenmeli diýip, men size düşündirerin. Geliň men size haty okap bereýin, bir minut.

Ine, hormatly jenap Donald Tramp, biz Türkmenistanyň raýatlary size söz aýtmak hukugyndan mahrum edilen halkyň sesini eşdirip bilinjekdigine gynanç, umyt we ynam bilen ýüzlenýäris. Häzirki wagtda Türkmenistan döwlet hökümetiniň hakykatda-da miras galan diktatura öwrülen ýurdudyr. Häkimiýet atadan ogla Gurbanguly Berdimuhamedowdan Serdar Berdimuhamedowa geçirildi we hökümetdäki esasy wezipeleri maşgala agzalary we ýakynlary eýeleýär. Saýlawlar diýlip atlandyrylýan hemmesi resmi taýdan falsifikasiýa we galpdyr. Biz aşakdaky şertlerde ýaşaýarys, syýasy we hukuk taýdan çöküş, garaşsyz sudlaryň ýoklugy, hökümet bilen halkyň arasynda gepleşikleriň doly ýoklugy, söz azatlygynyň, ýygnanyşmagynyň we parahatçylykly protestleriň gadagan edilmegi, aktiwistleriň, şol sanda ýurduň daşynda yzarlanmagy, adamlaryň ogurlanmagy, tussag edilmegi we garşy çykyşlar üçin gynalmagy, raýat jemgyýetiniň we garaşsyz metbugatyň doly ýok edilmegi, ykdysady ýokuşda, ykdysadyýetiň hakyky çöküşi, garyplyk derejesindäki aýlyklar, pensiýalar we kömek pullar aýda takmynan ýigrimi bäş, otuz dollar, sosial kömek pullarynyň indeksdirleşmeginiň ýatyrylmagy, iki walýutanyň kursunyň we gara ykdysadyýetiň bolmagy açyk bank we maliýe ulgamynyň ýoklugy, öz serişdelerini erkin dolandyryp bilmeýänlik, sosial betbagtçylyk, ilatyň gyrkdan prosent gowragy zähmet migranty bolmaga mejbur, çagalar mejbury zähmete we dilençilige çekýärler, Daşary ýurtdaky raýatlara pasport berilmeýär. Döwlet adamlara sosial we maddy kömek etmek üçin ýüküni hakykatdanam migrantlara ýükledi. Korrupsiýa we häkimiýetiň ele geçirilmegi. Korrupsiýa häkimiýetiň ähli derejelerine aralaşýar. Häkime, häkimler we resmiler açykdan-açyk para alýarlar. Howpsuzlyk güýçleri gorkuzmak we ar almak üçin ulanylýar. Ýurduň tebigy baýlyklaryndan gelýän girdejiler açyk däl, audit ýa-da jemgyýetçilik gözegçilik ýok. Halk ýüzlerçe milliard dollaryň nirä gidýändigini bilmeýär. Ekologik howp salýan zatlar. Suw serişdeleriniň azalmagy, uly möçberli metan zyňyndyrylary, ýaňky uly möçberli metan zyňylýar. Jogapkärçiliksiz ekologiýanyň bozulmagy, jenap Tramp, Tramp, siz adalaty talap edýän adamlary goldaýandygyňyzy we dünýäniň öz raýatlaryny basýan diktaturalara göz ummaly däldi, göz ýummaly däldigini birnäçe gezek açyk aýtdyňyz. Biz Türkmenistanyň tragediýasynyň görünmeýän bolup bilmejekdigine ynanýarys. Bu diňe awtoritarizm däl, bu garyplyk, gorky, izolýasiýa we geljekge geljekden mahrum bolmak arkaly halkyň haýak haýal ýok edilmegi. Biz sizden hiç bir hökümeti goldamyňyzy soramaýarys. Biz sizden halky goldamyňyzy soraýarys. Sizden halkara jemgyýetçiligiň üstüni ünsüni Türkmenistanyň ýagdaýa çekmegiňizi, syýasy tussaglaryň boşadylmagyny goldamagyňyzy, korrupsiýa we adam hukuklarynyň bozulmagy boýunça halkara derňewini geçirmek, halkdan ogurlanan iki ýüz elli milliard dollaryň halka gaýdyp berilmegini, türkmen halkynyň azatlygyna, mertebesine we demokratik geljege bolan hukugyny goldamagyňyzy haýyş edýäris. Biz sesini çykaryp bilmeýän adyndan bilmeýänleriň adyndan haýyş edýäris. çagalaryň adyndan, eneleriň adyndan, dogry izolýasiýada bolýan halkyň adyndan. Siziň pozisiýaňyzyň hakyky özgerişiňiziň başlangyjy bolup biljekdigine ynanýarys. Hormet, hormat we umyt bilen Türkmenistanyň raýaty. Ine, hormatly ildeşler, şul ýaly hat biz ýazmaly. Ony nähili ýazmaly? Sen Türkmenistanda ýada biz ýutubda goýarys ýutubdan göçürip ýazýaň ors dilinde ýada iňlis dilinde biz ikisinem goýarys ýörite wideo wideorolikler bolar ýörite her wideoň aşagynda pdf formatda ýagny dokument bolar şony ýöne raspechatke diýip gol çekip şu ýerde adresler bar ýöne iberenler uly bir ýagty mesele däl ine şony edenimizde Türkmenistanyň içinden, Türkmenistanyň daşyndan şo hatlar Trampa gitse, Türkmenistana fokus goýulýar. Häzir Eýranyň daşynda, ýagny harby gulluklar, amerikan spesnazlary gizli şo ýerde. Eger-de biz Trampyň ünsüni Türkmenistana çekibiläýsek, bir telefon jaňda meselämiz çözülýär. Bir gram gan dökmän, bir-birimize garşylyk etmän bir jaňda şu mesele çözýär. Şonuň üçin ine size bagly. Indi siziň eliňizde siziň geljegiňiz. Myrat Gurbanowyň elinde, DWT-niň elinde ýa ýene biri Gurbanguly ýaňky Serdar Berdimuhamedow Arkadag, Arkadagly alabaýly Serdar oň elinde däl. Siziň eliňizde. Men öňem aýdýan, halk hemme zat çözüp bilýär. Halkyň güýji ýaly zat hiç ýerde ýok. Dünýäde bir diktatoram halkyň öňünde durubilmedi. Halk islenik adamy tanklary ýaňky goçunlary ýykyp biljek zatdyr. Oturan ýeriňizde instrument, ruçka bilen kagyz bilen siz Gurbanguly Serdar Berdimuhamedowyň işini görýäňiz. Şoň üçin şuny ediň, hatlary iberiň ýimeilden ýada çap edip ýaňky ony poçta bilen iberiň tapawudy ýok daşynda türkmenistanyň daşynda bir ýarym milliondan gowrak adam bar ynanyň ýüz müň hat baranda tramp ünsüni çekýär şu türkmenistana çözüp berýär meseläni indi dört million ýedi ýüz müň halkdan Ýüz müň adam şo hat ýazybilermi, ýazybilmezmi? Ine, şo soragy özümize goýup, biz hereket etmeli. Her kim, Menem şo ýüz müňiň bir bölegi diýip, hereket edip haty ýazmaly. Içindäkiler eger ýazyp bilmese, partizançylyk etsin. Öýdüp-beýdüp birine ýazdyrsyn. Türkmenistanyň daşyndaky adama azatlykda gezip ýören adama ýazdyrsyn welin haty ibersin. Her kim öz jogapkärçiligini almaly. Döwletiň öňünde, halkyň öňünde, maşgalaň öňünde, çagaň öňünde. Indi men size düşündireýin biz näme üçin hat ýazmaly? Näme üçin imенно Trampa ýazmaly, näme üçin Gurbanguly'a ýazmaly däl, näme üçin beýleki adamlara ýazmaly däl? Geliň şuny ýaňky men size düşündireýin. Kyn görmeseňiz. Ine, näme üçin biz Donald Trampa ýüzlenmeli? Sebäbi Türkmenistanyň içinde bir sany legal mehanizm ýok, şol adalatlygy tapar ýaly, hakykaty gorar ýaly ýa-da adalatlylygy gorar ýaly ýa bir ýere ýüzlener ýaly. Hiç bir mehanizm ýok. Türkmenistanda azat sudlar ýok. Türkmenistanda azat media ýok. Mysal üçin sud çözmese baryp žurnaliste aýdýaň çap edýär zat edýär halkyň ünsüni prezidentiň ünsüni çekýär we mesele çözülýär. Ýok. Türkmenistanda saýlawlar ýok. Falsifikasiýa bilen sekiz prosent saýlaw bilen ine Serdar Berdimuhamedow saýlandy. Ol Mümkin däl, ol hiç bir döwletde geçmeýän wariant. Täzeden saýlawlar etmeli ekeni. Etmedi. Sekiz prosentiň içinde-de ýetmiş iki prosent alanda, alty prosende golaý ses aldy. O togsan dört prosent adam şoňa ses bermedi, gatnaşmady. Alty prosent adam bilen häzir döwleti dolandyrýar. Ine, şol legalny prezidentmi ýa legal dälmi? Ýazyň kommentariýalara. Türkmenistanda realny parlament ýok. Parlament ýok goýan adam biz parlamentleri çykyşlaryndan gören dogam. Parlamentiň iş ýaňky gidişini o Rossiýadaky ýaly, ýa Gazduman görkezýär ýa-da beýleki döwletlerde ýaly parlamentiň işini görkezýär. Bizde görkezen dogam. Biz gören dogam näme işleýär. Şular ýygnanýarmy, bamy ýa ýygnanyp toý belleýärlermi, muzykantlar çagyryp biz bilemzok. Biz işlerini göremzok. Telewizorda görkezenok. görkezende-de ýagty umumy bir kadr edýär-de, şo ýerde bir neme gurulýar, ýagty diktor gurulýar. Ýalan watan programmasyny hem Türkmenistanyň ýolbaşçylygy edýär, prezidente derek, hem kabinetde ministre derek, hem parlamente derek. Biz bilemzok şo ýerde näme bolup geçýär. Kommentariý bar. Kommentariý gerekkä, bir üçünji adamyň bir diýen zady gerekkä, bize gönden-göni parlamentiň edýän işi gerek. Biz görmeli, şolar näme edýär. Hiç zat etmeýän bolsa ýok bolsunlar. Ýok. Parlament ýok. Parlamentiň başlygy şo ýerde Serdar we Gurbanguly Berdimuhamedov nähili hyzmat etjegini bilenok. Şu näme etmeli, ýalaňaçlap durmalam bolsa, näme etmeli bolsa taýýar şo zatda. Öz çykyşynda aýtdy. Men size nähili gaýtarjagymy bilemok, meni belläniň üçin diýýär. Ow, seni ol bellänok, seni halk saýlamaly, Sen bir hökümediň bir hökümedi sen üç sany hökümediň Türkmenistandaky bolmaly zatlaryň konstitusiýa boýunça bir hökümedi sen serdardan beter şoňa impiçment berip bilýäňow ine şolar ýaly adamlar sebäbi ol adamlar diňe loýalny hökümedi golýan serdara hudaý ýaly seredýän ýa gurbanla hudaý ýaly seredýän adamlar. Uçar. Şoň üçin bizde parlament ýok. Etlenlik publik, ýagny mass-media çykyşlar yzymyzdan organlar ylgaýar. Mehanizm ýok. Biz adalatly gorajak bolsak, ýa adalatly saklajak bolsak, ýa adalatly ýaşajak bolsak, mehanizm ýok. Birinji, ine şoň üçin biz Trampa ýüzlenmeli. Ikinji, şu birinji, haçanda şu real hemme kanallar ýapyk bolsa, Onda sen daş ýurduň döwlediň ýolbaşçysyna ýüzlenmek bul watan dönüklik däl. Bul ýeke täk galan bir wariant. Başga wariant ýok bizde. Häzir Putine ýüzlenen bolsak aýtmazdylar watan satdyk diýip Allamyrat ýalyklar. A Trampa ýüzlensek watan satdyk diýip aýdarlar. Şu günki günde otuz dört ýyldan soňky on sekiz, on dokuz, ýigrimi ýylda Gurbanguly Berdimuhamedow Watany doly satdy Putina. Watan dönügi. Näme üçin şony aýdanoklar? Näme üçin ol Watan dönügi dälde gahryman, iki gezek gahryman, milli lider Watanymyzy doly satdy Putina. A biz Watanymyzy goramak üçin, Watanymyzy elimize almak üçin halk bolup bir döwlete ýüzlenenimizde biziň halk bolup barymyz Watan dönügi bolýar. Hany logika? Ýok. Sebäbi hökümetde duran öz ýaňky nemesini sözüni ýöredýär. Şu watan dönügi diýse hemmesi KGB hemmesi ylga ýa-da MHM watan dönügi diýip bizi kowýar. Ýok. Watan dönügi Gurbanly Berdimuhamedow. Rossiýanyň Aleksandr Newskiň dördünji derejeli za slujbu pered Otechestvom ýagny Rossiýanyň döwlediniň öňünde dördünji derejeli hyzmat edenim üçin medal aldy. Rossiýanyň halky ýeke-täk adamlar aldy ony. Ol werny pes ýaňky wepaly it ýaly şoňa medal berildi. Şonam alyp guwanýar şul adam. Watany satan dönük. Ine Gurbanguly Berdimuhamedow. Serdar aldy şony. Olam şony etdi. Ine şular watan dönükleri. Halk watan dönük däl. Halk her wagt islendik zadyny edip biler öz watanyny goramak üçin. Bir döwlede ýüzlenip biler. Biz ogana ýüzlenýäs. Dönüklik dämi onda olam. Olam bir gurama. Olam bir içinde bir topar döwletler bar. A näme üçin ogana ýüzlenýäs, Amerika ýüzlenip bilemzok. Näme sebäpli? Näme tapawudy bar ikisiniň? Aýdyň görüm. Eger ogan çözmeýän bolsa, näçe ýüzlenişler etdi. Ýyllar boýy gözegçilik etmeli, şolar reaksiýa bermeli. Ýok aýdyşlar. Bir kiçijik raport ýazýar, bitdi. A näme biz Trampa ýüzlenmeli? Aýdyň hany ýazyň kommentariýada. Ikinji esasy režim Ýaňky Berdimuhamedowyň tohum režimi on bilen ýaňky Birleşen Millet Guramasynyň we beýleki halkara guramalarynyň raportlaryny ýa-da şolaryň ýaňky aýdýan zatlaryny doly ignor edýärler. Ýagny hiç zat edenoklar. Aglap ýörler. Ol Wepa Hajyýewiň diýen zadyny ýa o ýere baran aýal maşgalaň diýen zadyny türkmenler hezil edýär. O köýnekleri mekdepde nemelerde olar begenip geýýär. Ýa-da Arkadag diýip gygyranda begenip aýdýarlar diýýär. Ýa-da pensiýany aýyrmak bolanda el çarpyşyp pensiýa gerek kän how, doýduk, pullar dökülip ýur ýaňky nemämizden, jübülerimizden, öýe barsak tamlaryň içi pullar noly bize how pensiýa galdyrma biz nirä pullarymyz sowjagyny bilemzok diýip o ýaşuly çykyş edýär. Watan dönügi, halk dönügi. Indi şu ýaly edip bütin dünýäni alýarlar. E onam, ýagny Birleşen Milletler Gurasam, halkara gurama wlýaniýe edip bilenok, ýagny basyşlar edip bilenok. On ýyllarça on we ýagny Birleşen Milletler Guramasy we halkara ýagny adam haklaryny goraýan guramalar bir topar karar çykardylar. Hany rezultat? Hiç bir rezultat ýok. Ýaňky otçýotlarynda adam haklary bozulýan diýip fiksasiýa etdiler. Ýok rezultat. Bir topar rezolýusiýa kabul etdiler. Türkmenistan şuny düzetmeli, şuny düzetmeli, şuny näme düzeldi? Ýok. Beter bolup gidip otyr. Ine şoň üçin hiç hili hökümetden reaksiýa bolman sebäpli Režim şular ýaly bikamçylygy öwrendi. Hiç kim hiç zat diýenok, bikamçylyk edýär, aý ony näme ýazypdyr-da, seretmäň, üns bermäň-laý diýip öwrendi. Ine şoň üçin biz Trampa ýüzlenýäs. Başga alaç galmansoň. Diýmek bize UON-dan ýa başga bir gulamalardan rekomendasiýa gerek däl. Bize syýasy basyş gerek, konkretno syýasy basyş gerek. Onam kime bilýär? Trampa bilýär. Üçünji, näme üçin Donald Tramp ýüzlenmeli? Sebäbi Donald Tramp syýasatçy, birak bürokratiýa üns bermän gönden-göni hereket edýär. Beýleki döwletler ýaly bürokratiýa seredip, bu men karar çykarma, eýle beýle etmeli diýip seredenok. Onuň maksady dogry. Şu dogry maksada barmak üçin bürokratiýa üns bermek gön urýar. Ine şoň üçin biz şoňa ýüzlenmeli. Beýleki abstrakt ýaňky institutlara görä, ýaňky ol prawozaşita diýdi, adam haklaryny goraýan Birleşen Millet Guramalarynyň bir topar podrazdeleniýasy bar, ýaňky institutlary bar. Aýal maşgalany goraýan, çagalary goraýan, ýaňky ekologiýany goraýan, hana Türkmenistanda hemmesi hem bar. Şoň ofislaram bar. Han çagalar bazarlarda işläp ýörler. Han kim çagalar gorýar? Olar mekdepde oturmaly adamlar. Çagalar pagta ýygýarlar. Kim olar gorýar? Hana Türkmenistanyň içinde şol guramalaryň wekilleri otyr, ofislary bar. Gül ýaly çärelere gatnap, prezident bilen obýekt açýarlar. Indi şonuň üçin şol ýaňky hiç zat etmän üçin biz ýeke-täk hereket edip biljek konkretno halkyň haýyşyny edip biljek adama ýüzlenmeli. Şonuň üçin Tramp şular ýaly mediada aýtsaň şoňa reaksiýa berýär. Twitterda göni ýazýar, reaksiýa berýär. Ir ýagty beribem göni hereket etdirýär. Öz hökümedine, harby gulluklaryna ine şoň üçin indi şoňa ýüzlenýär. Tramp sanksiýa gizýär derrew, personalny sanksiýa girilýär. Rasledowaniýa geçirýär, derrew işini görüp başlaýar. Indi şoň üçin biz şoňa ýüzlenýäs. Oňuna näçe gezek ýüzlenildi, näçe hatlar gitdi, näçe ýaňky Ženewadaky gulluga, adam haklary bozýan Komissara näçe hatlar gitdi? Hany? Rekomendasiýa berýär Wepa Hajyýew ýaly ýaýlaklar gelip, Aý, hemme zat gül ýaly diýip, ters aýdyp gidýärler, şoň bilenem tamam. Mesele gutardy. Ondan tolk ýok bize. Tramp bir gurlan diplomatik ýa-da kanunlara seretmän, şolar ýöne taraýynda tank ýaly gidýär. Ine, şonuň üçin biz şoňa ýüzlenmeli. Rezultat berýär, konkretno. Şonuň üçin biz ýüzlenmeli şoňa. Haçan-da bir diktatura üçin şu ýer Tramp adam, göni gidýän adam has gorkuly bolýar. Ol on, ony minde şu adam haklaryny goraýan guramalardan gorkanoklar ol. Bir topar formalny gurmalardan gorkanok ýöne şu real trampdan gorkýar. Ine şu çykyşdan soň görersiňiz Gurbanguly çykyş efirlerde çykyş eder döwlet halk üçindir halky bolmasa döwlet bolmaz diýip ýöne gaýtalap durar häzir görersiňiz gorkar halk galaýsa Tramp şo ýerde eýýäm aýtdy şu fox bar biziň regionymyzda egerde Döwlet işgärleri, hökümet işgärleri, ýagty harby gulluklar ýa-da adam haklaryny goraýan gulluklar halka ata aýtsa ýa bir zat edene biziň goşunlar girip şol polisam, şol hökümedem, başlygnam tussag edýär. Soň birde bir ýagty jenaýada çekilýär. Şoň üçin polislaram eşitmeli, hukuk goraýan guramalaram eşitmeli. Siz organlar seresap boluň. Häzir şul iki sany jellata boýun egmäň öňki ýaly. Indi bular soňky açyk liniýasy. Şundan soň tutulýarlar şular. Ýa gaç gidýär, gaçyp ýetişýär ýa tutulýarlar. Şonuň üçin ine biz Trampy ýüzlenmeli. Dördünji. Türkmenistan regionalnyý, ýagny region bolanda biziň regionda ýaşaýan nemäň howpsuzlygyň bir aktýory. Oňa-da hökman Tramp üns bermeli. Näme üçin? Sebäbi Eýran bilen ýagny granisasy bar. Ikinji, Afganistanyň ýanynda ýerleşýär. Üçünji, uly gazy bar. ýagty gaz rezerwi bar. Dördünji, energetiki we geopolitik, ýagny durnuklyk üçin şuňa fokus bermeli Tramp. Şoň üçin haçanda biz şu problemalarymyzy aýdanda, hökman suratda ýagny fokus bolýar. Burma. Şolar ýaly fokus bolýar. Şonuň üçin hökman fokusynda saklar. Eger-de türkmen halkyndan hatlar barsa, bizem üstünden detallap hemme zat düşündirsek, derrew fokus barýar Türkmenistana. Bir jaňda çözülýär. Üçünji, esasy şol regionyň destabilizasiýasy diýen, stabilizasiýa bolanda durnuklyk, Şu durnuklygy bozmaklyk nämeden ybarat? Garyplykdan, korrupsiýadan, izolýasiýadan, ine şul gönden göni ýaňky stabilnostda, durnuklyga ugroza. Ine şu zatdan. Şu zatlaram nireden dörýär? Ine şul ýaly Türkmenistan ýaly hökümetden. Şoň üçin Trampyň fokusy hökman bolmaly Türkmenistan. Biz şoň ünsüni fokusyny çekenimizde mesele çözüldi. Wsýo. Şoň üçin men sizden haýyş edýän şu haty ýazmagy. Bäşinji. Amerika realno personal sanksiýalary kabul edýär we çalt kabul edýär. Bir kararda. Mysal üçin Ýewropada geçirjek bolsaň Sen komissiýa düzmeli. Komissiýa sen taýýarlap materiallary alty aý, dokuz aýlap adwokatlar bilen işläp material taýýarlap oňa bermeli. Olar barlap, ýene dokuz aýlap barlansoň ony Ýewrokomissiýa çykarmaly. Ýewrokomissiýa barlansoň Ýewroparlamenta sesde goýmaly. Bir topar prosedura dört-bäş ýyl gerek. Amerikan prezidenti ýazanda derrew gol çekýär, tamam, hemme zat boldy. Bir topar býurokratiýany ýeňip geçýär. Ine şolam bize amatly. Ikinji, Amerika konkretno adamlara garşy sanksiýa berilýän guruma, ýaňky döwlet. Olaryň şýotlaryny derrew blokirt edip bilýär. Bütin dünýäde. Ine häzir Gurbangulyň, onuň ýegenleriniň edýän zatlaryny biz siz hatan ýazanyňyzda bizem detallap ýazsak, mysallaryny ýazsak, şolar gözläp başlaýar. Şotlaryny, şolaryň ýaňky binalaryny hemme zatlaryny gözläp başlaýar. Ýeriň aşagynda bir deşijigi gizlenen bolsa şolar köwläp interpola berip gözläp başlaýar. Ine, türkmen halky, türkmen graždany öz kümejiginde oturan ýerinde çaý içip, şol haçalaza gol çekse, şony bitirdi bu diýýär. Ol näme üçin şeýle? Sebäbi ýyllar boýy şol ýerde jenaýatlar edip, şo jenaýatlary gizläp bolanok. Siz bir hatyňyza oň ýöne üstüni açýaňyz. Sebäbi olara ýaňky şol Gurbanguly, Serdar we onuň ýegenlerine we ýanyndaky ýaňky Raşid Meredow ýalak ýallaklara, beýleki ýallaklara, organdaky işleýän ministre, onuň orunbasarlaryna, ýagny we aşakdaky adamlary öldüren adamlara, MHM-iň içindäki ýolbaşçylaryň orunbasaryna, içindäki ol aktiwistleri derňew edýän, türmelerde saklaýan ýolbaşçylary sanksiony spise goşup, olara garşy sanksiýa we rassledowaniýa we olary gözläp başlaýar. Olara ograniçeniýa berýärler, ýagny hereketleriň ograniçeniýa, Türkmenistanyň çykdygy arest edýärler. Interpolda olar gözläp başlaýar. Ýaňky ýörite CGU gözläp başlaýar. Bir topar guramalar gözläp başlaýar. Ynanyň, Tramp gol çekse, Ýewropa awtomatik gol çekýär. Ýewropada gözläp başlaýar. Onsoň Tramp we şu gözlegde şularyň kapitalynyň nireden gelenini analiz edip başlaýarlar. Sen näçe, näme sen 700 million dollara Bahreýnde otel gurulýar. Nirden aldyň pullary diýip sorag berip başlaýar. Eger Türkmenistanda MHM sorag berýän bolsa, şo daşda, ýagny ýurduň daşyna hemme binalaryň ýeginler, Serdar Berdimuhamedow, Gurbanguly Berdimuhamedow şolar degişli zatlar bolsa derrew barlanyp, şolar pullary nirden aldy diýip arest edýärler. Özlerinem derrew sülçi çagyryp, ýagny rasswedowaniýa açýar. Indi şoň üçin biz Trampy ýüzlenmeli. Ýeke-täk awtokratiýaň ýaňky diktatoryň gorkýan zady biziň arzalarymyz däl. Şul ýaly udarlar Trampyň şolaň pullaryna udarlary gorkýarlar we olaň maşgalalaryň howpsuzlygyny ýaňky howpsuzlykdan gorkýarlar. Başga zatdan gorkaram, öz pullaryndan we öz maşgalasyndan gorkýarlar şolara degilse. Ine Tramp şony başarylýan adam. Ine şoň üçin biz diktaturany ýeňmek üçin Trampy ýüzlenýäs. Tramp şu zatlary bir telefon nemede, bir görkezmesinde ulanyp bilýär we şony edip bilýär. Bize-de derrew mesele çözüldigi bolýar. Altynjy, haçan-da biz Trampy ýüzlensek, bul biz kollektiwnaý zaşita, biz bir ýaňky halk bolup özümizi goradamyz bolýar. Halk bolup, bir adam däl, iki adam däl, bütin halk bolup Hemme ýüz prosent halk hat ýazmaly däl. Ýüzden ýüz müňden geçsek ýeterlik bolýar. Haçanda bir adam bolsa, ol gowşak bolýar. Oňa näme etseň bolýar, maşgalasyna basyklyk edip bolýar, ýa gorkuzyp bolýar, iki bä on bäş sutka ýa KPZ-de saklap, üstüne urup zat edip, öldürip bolýar. Hiç zat edip bilenok ol adam. Ýöne haçan-da onlar müňlerçe hatlar ýazylsa, bul bolsa syýasy signal bolýar Trampa. Bütin dünýä syýasy signal bolýar. Sebäbi siz Trampa hat ýazanyňyzda, biz ony bütin dünýä ýaýradarys. Şu režimiň awtoriteti bir günde derrew aşak gaçýar-da, bular gözläp başlar. Şo biz Trampyň fokusyny alybilsek, biz senatorlar bilen hem gürleşip ýörüs, bir topar bilen, ýaňky Fransiýaň, Ýewropaň, beýleki döwletleriň, men keýpine baryp parlamente çykyş aýdyp gaýdamok, ine şol ýaly halkyň ýaňky edýän hereketleri derrew ýokardan alyp, bir gezekde Türkmenistanyň problemasyny çözüp bilýär. Haçanda biz jemläp halk bolup ýüzlensek, şol bir adamyň ýüzlenişinden ýaňky riskini azaldýar. Eger-de biz hat bolup ýüzlensek, Hudaý saklasyn, MHM, polis bir adama sen hat ýazdyň diýip degäýse, biz ondan beter ýaňky Trampa aýdarys, ine, size ýüzlendik bolup bizi oň üçin öldürýärler, gynýarlar diýsek, mundan beter gahar gelýär, edil derrew meseläni çözüp bilýär. Biz haçanda şular ýaly ýüzlenenimizde bul bir adamyň pikiri däl-de, bütin halkyň pikiri diýip, biz şony ýetir bilýäris. Şondan soň şular ýaly pikir ýetirlen soň, şoňa atkaz etmek mümkin däl. Tramp hökman reaksiýa bermeli. Men size göni aýdaýyn, bir telefon jaňda çözýär-de özüne bir medal goýýar üstüne. Türkmen halky Tramp diýip gygyryp durar. Bütin dünýäde. Eger-de biziň halkymyz etse, onda goňşy halklarym şony edip başlar. Trampyň abraýy galýar bütin dünýäde. Trampam bilýär şo zatlary. Onsoňam oň eden zady bir halky durşuna bir ok atman azatlyga çykarýar. Mundan bir gowy zat barmy? Ýok. Ýedinji. Eger-de biz hat ýazman dymyp otursak, eýýäm biz gördük netijesini. Ine, otuz dört ýyllap gördük. Hiç zat üýtgänok. Hiç zat öz-özünden düzelenok. Şul diktatorlar diňe mundan beter halky repressiýa edip, ýa gynap, agyrlyga, garyplyga salýarlar. Biz ýyllap, on ýyllarça sabyrlyk edip oturdyk. agzymyzy ýumup oturdyk. Biz ýaňky öz-özünden düzüler diýip garaşdyk, ýöne hiç zat üýtgemedi. Şonuň rezultaty nämä getirdi? Garyplygam, massowy immigrasiýa, ýaňky köplük immigrasiýa getirdi. Biz daşyna gitmeli bolduk. Kyrk bäş prosente golaý halk daşynda. Gorky emele geldi, türkmen halky gorkak boldy, bütin dünýäde hemme zatdan gorkup ýatyr, hökümet diýseň dagyrdap ýatyr, gorkak boldy, biz hatda öýümizde doganlaryň garyndaşlaryň arasynda gürlemän gorkýas. Şol ýaly gorky ösdi şu biziň dymyp oturmagymyz, sabyrly bolamagymyz şuňa getirdi we biz geljegimizi ýitirdik. Geljegimiz ýok şonuň üçin. Şol biziň ýüzlenilişimizden mundan beter-ä bolmaz. Utulýan zadymyz ýok. Mundan beter-ä bolmaýar. Sebäbi eger-de biz dymyp otursak, mundan beter bolar. Şonuň üçin eger-de biz ýüzlensek, eýýäm režim gorkar-da, mundan beter bolmaz. Gowulaşyp başlar. Ýöne biz ýüzlenmesek, mundan beterlik dowam eder. Ine, şonuň üçin onuň tapawudy bar. Men size şonuň üçin hökman hat ýazmaly diýip, ýaňky size düşündirýän. Sekinji, haçan-da biz ýüzlenenimizde biz bir hökümeti gollap ýüzlenenimzok. Biz özümizi goramak üçin şu Trampa kömek etmegini soraýarys. Bizi goramak üçin. Şonuň üçin biz düşünmeli bir zada. Haçanda biz şular ýaly hat bilen ýüzlenenimizde, biz Türkmenistanyň içinde sen goşulmaly, ýa Türkmenistanyň içine gelip hökümeti basyp almaly diýemzok. Biz bizi goraň diýip aýdýas. Oň iki tapawudy bardyr. Haçanda bir adam, bir döwlet, bir halky gollap, Şo ýerde arasalap berse, ine döwlet siziňki, indi demokratik ýolda ýöräberiň diýmek, ine, biz şony isleýäs. Biz gelip, hökümetimizi aýryp, özüňiz dolandyryň diýemzok hatymyzda. Biz gelip, demokratik ýola bizi ugrukdyryň diýip aýdýas. Oň dürli tapawudy bardyr. Şoň üçin biz daşyndan gelip režimi aýyr diýemzok. Biz diňe bizi goramany kömek ediň diýýäs. Ýöne ol telefon edende režim gaçyp gidýär. Ine ol bolsa şum telefonu edeniň ýaňky täsiri şol. Bular gorkakda ikisin ataly ogul. Bular gaçyp gidýär. Bize ýeterli bol. Özler gaçdy, biz tä saýlaw geçirmeli. Açyk saýlaw geçireris. Amerikanam çagyrys, Ýewropanam çagyrys, biz ederis şony. Şoň üçin bu biziň bir haýyşymyz däl. Bul biziň haklarymyzy goramaklyk Dogry düşüniň. Bu biziň Amerikan prezidentiniň Türkmenistana fokus goýmaklykdyr we beýleki döwletleriň fokusyny Türkmenistana goýmaklykdyr. Biz bütindünýä jogapkärçilik mehanizmlary ýagny aýlantdyryp başlaýas Türkmenistana gezek geler ýaly we Türkmenistana täsir eder ýaly bir topar halkara mehanizmlary işledip başlaýas. Türkmenistana, türkmen halkyna kömek eder ýaly. Şonuň üçin biz gelle biziň prezidentlerimiz aýyrda basyp al döwleti diýemzok. Oň tapawudy bardyr. Şonuň üçin biziň haky hukugy hakymyz şol. Şul hakymyz biziň ýaňky halkara kanunlar bilen, halkara konwensiýalar bilen berkidilen. Şu biziň ýaňky aýtjak zadymyz, biziň haýyş zadymyz, biziň ýazjak Trampa ýazjak hatymyz, şul halkara konwensiýalar bilen berkidilen hakymyz. Şoň üçin şul biziň ýaňky ýüzlenişimiz bikanun däl. Şoň üçin biz Donald Trampa ýüzlenýäris, sebäbi Türkmenistan halky sesinden mahrum edildi. Ýurtda sudlar, saýlawlar ýa-da erkin metbugat ýok. Goranmagyň ähli içerki ýollary ýapyk. Halkara guramalary Ýyllar boýy söz bilen çäklendirýärler, režim bolsa jezasyz galýar. Biz häkimiýetlere gatyşmaga däl-de, hukuklaryň we adam mertebesiniň goralmagyna ýüzlenýäris. Ýurtda sözlemek gadagan edilende kömek berip biljeklere ýüz tutmak haýynlyk däl, ýeke-täk galan wariantdyr. Ine şoň üçin hormatly ildeşler, biziň şul herekedimiz Watan dönüklik däl-de, halky goramaklyk we watan dönüklerden halkymyzy, ýurdumyzy halas etmekdir. Ine, men size gysga düşündirdim. Näme üçin biz şuny ýazmaly? Şonuň üçin siz kommentariýada ýazyň pikirleriňizi, şul wideony hemmeler bilen paýlaşyň, şul dogan-garyndaş ýa bir ýerde, bir çatda, bir mass-mediýada, Facebook, Twitter, TikTok bir ýerde paýlanyp bolýan bolsa, şuny kesip-kesip paýlaň, haýyşt. Ýörite reklamly wideorolikler bolar, şul ýaňky düşündiriş wideorolikler ýöne şul efiram paýlaşyň we şul efiriň aşagyna kommentariý ýazyň we şul laýk basyň, sebäbi şul efir laýk bassaňyz ýaňky galýar ýokarlaryna. Ine hormatly ildeşler, men size gysgaça aýtdym. Biz aktiwistler bolup, türkmen graždanlary bolup, bir topar Türkmenistanyň içinde men gepleşikler geçirdim. Şul maňa ömrüne jaň edip gören bolsa, maňa ömründe habar tutup gören bolsa we meniň taýan tanaýan hemme adamlaryma men gyna ýanky wagt alyp ýörite ýazyp olardan maslahat sorardym. Efirde sizden maslahat soradym, TikTokda maslahat soradym, hemmeler şony goldady. Şoňa garşy bolan ýeke-täk adam. Şoň üçin biz sizden ine şul haty taýýarlap haýyş edýäs. Şul wideoň aşagynda ertir ýörite hat goýular. Şony siz rus dilinde we iňlis dilinde, şony rus dilinde we iňlis dilinde islendik diliňizde Ýaňy çap ediň ýada şony açyp göçürip ýazyp şo haty Amerikan ýaňky Donald Trampa iberiň. Adresleram bolar, yemailleram bolar. Poçta bilen ugradyň. Yemail hem poçta ikisini hem etmeli. Türkmenistanyň içindäkiler yemailden ugratsaňyz ýeterlik bolýar. Ynanyň hiç kim bilmeýär. Yemailden hat ugratsaň Amerikan prezidentine hiç kim bilmeýär. Ynanyň MHM-iň müň ýaňky Türkmenistanyň MHM-siniň müňlerde ýüz müňlerçe bolaýsyn bilip bilme şony men size garantiýa berýän. Şoň üçin guty gorkmaň çaý içip oturan ýeriňizde Gurbany Berdimuhamedowyň režimini şul çüýrük tohumy ýykyp bilýäňiz oturan ýeriňizde. Ine şu ýaly biz size düşündirip berdik indi hereket sizden. Biz öz gezegimizde serhetleri, hatlary dolduryp, hemme detallary, subutnamalary, biz ine Azat Şyhyýewiň meselesi, öldürilen inwalid oglanyň meselesi, beýleki bulç oglan öldürildi, türmede ana aktiwistler saklanyp dur, hemme zatlary biz detallap doklad edip ibereris. Siziň sözleriňiz boş galmaz ýaly. Şonuň üçin Amerikanyň prezidenti hemme zatlary gözlep okaş wagtda. Ine sizden haýyş. Ine şul jemgyýet hereketi, halk hereketi. Şunuň bilen men efirimi gutarýan. Häzir ýaňky TikToga girýän. Eger-de TikTokda siz girjek bolsaňyz, men TikTokda geliň arkaýyn TikTokda gürleşeliň. Men häzir tiktokda. Hoş sag boluň, indiki çykyşlara çenli.